Доҕоттор, бүгүн Варвара Потапова төрөөбүт күн. Бу күн бу кини улааппыт дьиэтин тэлгэһэтигэр мустан литература тула алтыһыыны ыытар буолбуппут уонча сыл буолла. Биһиги ньурбалар онон дьоллоохпут. Кини улааппыт дьиэтин, кини сүүрбүт тэлгэһэтигэр сылдьар уонна кини нөҥүө биһиги сахабыт литературатын анаарар дэнэр Варвара Потапованы кытта биһиги литературабытыгар өссө биир улахан дьылҕа алтыһар. Өссө биир оспот баас хаҕылана. Кинята Василий Савин. Биһиэхэ сирдээҕи дьоҥҥо дьиҥнээх доҕордоһуу, таптыыр киһи туһугар бэйэ олоҕун, дьылҕатын, аатын-суолун толук ууруу холобурун көрдөрбүттүү. Поэзия диэн үйэттэн айыллан түспүт олус Төрөөбүтүм ыам ыйыгар, тыыннаах ыллыыр ыйыгар, иэдэстэр кыыс уоһунан итии биллэн илгийэр, Туймаарыйа сүрэхтэбэр тулабар күөх чэлгийэр, күөрэгэйдэр эйэ гимнин көтөҕүллэн тардаллар, куоталаһан эрэрдии кэҕэлэр этэллэр, киэҥ нэлэмэн буолахтарга Күүстээх үлэ күүрэр, түллэр
Мин да ол этим Мин да билбитим Ийэ аҕа тапталын Атаахтата аналын Ол да сотору суох буолбута Сир ийэ хоонньугар уктубута Арай миигин кытары дьиэм үргэн ыта миигин кытары хаалбыта кинини оргууйтарыыным хатырбыт атахпын салыырым кэлин мин улаах биһиги мустубут тиэргэммитигэр эдэр оҕо сааһа ааспыта бу дьиэттэн бу тиэргэнтэн сылдьан бастакы нүөмэрдээх Ньурба
Кыбыһынным онтон бэйэм: «Ким эрэ иһиттэҕэ» диэммин, тыаҕа үөскээбит муҥнаах түҥ кэтэхпиэн бу кэнэммин, ол кэмтэн хоһооннорбун оҕолуу хараанныыбын, эгэ түүлбэр Үрүҥ санаа, үрүҥ түү үтүөҕэ сирдииллэр, үрдүккэ көтүтэллэр, үрүҥ баарыһа туналыйар, Өргүүк баҕам хараабыгар
Сардаҥата сити курдук саҕаланар. Кэрии тыабыт кэтэҕиттэн киһи аймаҕы уруйдуу барыбытыгар ананан кылабачыйан күммүт тахсыа. Үөһэ ханталай.
Дьиэлэр үлүн көрбүт күлүктэрин чуумпу каһаннан харабыллыр. Дьоннор дьиктилээх Холбон харахтаах хотой буолан, хара чобуо акка хамсыстан, кини тугу эрэ өйдүүрдүү, хаһааҥ инэр аахтардыы, кубаҕай очуус үрдүгэр тохтуур миҥин дибэр. Мин этэ Дии эрдэһит муҥнаахтар ырыаны үөһэ өрө туппуттар, дьылҕабыт атылыы эбиттэр. Дьыры-дьыр тойуктаах буолбуттар. Ырыаннан олорор хайдаҕын, чыычааҕыам, бэйэбит билэбит. Оо, ким да ымсыырбат дьылҕатын олоххо биһиги талбыппыт
Куорка кэпсээбитин бэчээккэ таһааран, өр сылларга кистэлэҥҥэ сылдьыбыт кырдьык норуокка иһиллибит Олорон ааһар муҥур үөбэр Оо, Дьылҕа Хаан, эн тыйыс ыйаахтаргын, эн суруллубатах сокуоннаргын мин эрдэттэн, кимтэн истэн аахпыт-билбит буолуохпунуй? Аҥаар кырыы, оростолуу анньан